Aw le channel hi la subscribe lo nih chuan khawi min lo subscribe sak dawn nia. Tunia kan en ho tur hi pasal tha rorum leh chak tak mai a ni. Lal leh a opa te chuan ropui rel in khaw dang lal in an khaw ho sala an man ho chu chan chhuak turin thu an ti tlu a. Lalpa chuan a fapa upa ber bulah chuan kal ve lo turin a ti a. Mahse a pha a fapa chuan ka kal ngei ngei ngai ni ka mite chhan chhuak turin a ti a. Apa inkal lo tura tihna chu nariin kal hnu chu a tum a. Mahse, a pa chuan i kal dawn rau rau a nih chuan hemi ṭhi hi i keng la, mi ten Lalpa i ni tih an hriat theih nan tiin a ṭhi chu a pe a. Chuan khaw hrang hrang atanga pasal ṭha rawn kal khawm te chuan ropui rialin an khaw rawn dan tur te an sawi ho a. An pasal ṭha leh an Lalfapa ni bawk chu. Thangchhuah dialkhum tirin an chawi mawi khawp mai. Chuan an lal fapa chuan thusawiina tlem neihin a mite him taka chhan chhuak tura duh thu te a sawi a. Tuman nunna chan lo tur ten thu a sawi bawk. An rorelna chu tanin pasartha te hi an buai map map khawp mai. An khahrun tur te lah hi min mai a ni lo bawk a, inzanga nufa inchhial a ni bawk nen pasal tha te lah an nei tha in beih dan tur pawh an buai mam mam khawp mai. Mahse tawpa tawpah chuan run dan tur chu sawi thei in run tur chuan an inpeih tan ta a. An lal pa chuan a kal mah in thusawina a nei in him tam taka let leh tur, tumah innunna chanbelh loh tur tiin thu te a sawi a. Chuan mi pakhat chuan, Lal pa, kan kal mah in inremsiamna zawng hmasa ila, hei hi keng ila, an pawm ta loh a nih chuan kan tih tin kan ti mai ang, ti a. Chu chuan pawm tlanga lal pa chu khami kenga kal turin an ti a, a lo kir ta lo nih leh khawdaia an lo awm te hian khua hi an luh chilh dawn a ni. Khi khan an khawruh dur lam chu an pan huam ta a. Lalpa chuan an thleng maiin thusawina neiin, Kan unaute hi him dam takin kan chhan chhuak tur a ni. pakhat mai nunna inchan tur a ni lo a ti a. Ka ram tan theih tawh a bichua ngu tiin an khaw run tur lam chu an pan ta a an lalpa ho in. An khawdaiah chuan thu khawmin ropui an rel leh ta a, Lalpa chuan keiman ka va hmu anga chuan ka lo kir ta lo a nih leh, ka nu in rawn zui dawn nia a tia. Mahse chutih lai en thla tur an tirh pakhat chuan Lalpa kal lo mai ngu kawngah ropui a awm tlat mai, hetiang hi malin a zawng duh ngai lo fe an tia. Mahse Lalpa chuan, Ka pen chhuak tawh a, engmah min dal tur a ni lo. Vannuai khun, Vannuai Lal ah hian ka hniam bih lo ve tia a hmelma ho chu hmu turin a kal a. Mahse a ren loh deuhin a hmelma ho chuan an lo man ta daih mai. A hnung zui te pahnih pawh an hman zui nghal a. Lalpa chu hreng zuiin an lalpa a hmuh tir atan an hruai a. Chutah an mema lam lalpa chuan ka thu oil a, nangmah ni pawh tanpui duh lo, inkhaw then awm lawk te hi run ila chuan i awp vek dawn nia inram zawng zawng kha a tia mahse. a ni chuan kan kulhpui hi ka run lovang ka mite ka ti che lovang a ti a, a pawm thei lova Pathian nen ah tawngṭha in Lalpa ka mite hi veng ang che tiin chuan ka sam talh in kan ka pa. nen a thleng tur a ni tiin a dil a, a sam chu an zaithlak sat ta a. Hna a ti ngam ngam khawp mai. A Lalpa rawn kil tak loh ah chuan a hruihhruai te chu in mukhawm in run ngei tur in ke an pen tan ta. An hmahruaitu chu pasal ṭha khauh tak leh mihring tak a nih avangin an hneh ngei pawhin an in ring. Chutah chuan indona chu ṭanin an van ni a siamin Myanmar lam chu an tluk tawrh thei vek tak.